Сәләмү алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте, бәрәкәте, сансыз савабы һәм нуры һәрберебезгә дә ирешсен, ия булырга насыйп әйләсен шушы нурларга, бәрәкәткә, шатлыкка, сөенечкә. Ниһаять, озакламый, Аллага шөкер, инде шушы нурлы бер бүләк, Аллаһы Тәгаләнең бүләге, Рамазан ае килеп җитә. Һәм Рамазан аеның бик күп бәрәкәтләре бар. Хәтта пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам киңәшләрен берсендә әйтә, Рамазан айы алдыннан әйе әзерләнергә тиешбез. Пәйгамбәребез сәхабәләренә, шәкертләренә искә төшерә иде. Эй, шәкертләрем, дусларым, укучыларым, Мөминнәр, мөселманнар, әзерләнегез. Рамазан ае килгәнче Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә карата, әйе, әзер булыгыз. Әйтик, Рамазан ае ул бик көтелгән кадерле кунак. Әгәр дә без ул кунакның килер алдыннан әзерләнсәк, өйләребезне чистартып, тузаннарны э, сөртеп, идәннәрне жуып, пакландырып, тәмне-тәмне ризыклар пешереп, йортларыбызны ялт итсәк, кунак килеп, шатланып, сөенеп, «Һай-һай, мине көткәннәр икән!» Әйе, мин кадерле кунак икән, монда кадерлиләр. хөрмәт итәләр, дип хис итсә, ул кунак, кадерле кунак, хөрмәтле, абруйлы, дәрәҗәле кунак безгә күп иттереп бүләкләр дә калдыра. Ул риза булып, аның шатлык сөенече безгә дә төшә. Менә, хөрмәтле җәмәгать, Рамазан ае ул кадерле, хөрмәтле, дәрәҗәле Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләре белән килә торган кадерле кунак. Һәм шушы безнең әзер булуыбыз бүләкләренең күбрәк яки әзерәк булуына әйе тәэсир итәчәк. Менә шуңа күрә без өйләребезне, тәннәребезне, күңелләребезне, уй-фикерләребезне, гыйбадәтләребезне пакъландырырга тиешбез. Әзер булырга тиешбез. Әйе, күңелләребезне нашар фикерләрдән, бәлки кирәкмәгән буш сүзләрдән арындырырга телләребезне дә тиешбез. Йортларыбызда да җыештырып, күңелләребезне дә пакъландырып, әйе, тән ягындан да без Аллаһ Тәгалән шушы бүләге, кунагы, Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләре белән килә торган кунагын без кадерләп кабул итәргә, каршыларга тиешбез. Галимнәр әйтәләр, кеше иң кимендә берничә шартны үтәргә тиеш. Иң беренчедән, күңелен чистартырга, пакландырырга. Күңелдә булган начарлыклар, начар хисләр, уй-фикерләр, күңелдә булган төрле-төрле начарлыклардан арынып калырга тиеш. күңел авыртуларыннан арынса, ул вакытта Рамазан аенын тәмен дә күбрәк татырга мөмкин. Мәсәлән, әгәр дә безнең борыныбыз тыгылган булса, әгәр дә безнең чиребез булса, без хуш исле чәчәкләрнең исләрен Сизә дә, тоя да алмабыз. Әмма дә ләкин гаеп чәчәктәме яки бездәме? Әлбәттә, бездә. Менә шулай ук күңелне пакъландырырга, йөрәгебезне төрле-төрле тәкәбберлек чиреннән, хисетләнү, көнләшү, кешеләргә ачу тоту хисләреннән Мин-минлек, риячылык, ягъни гамәл-гыйбадәт үтәгән вакытта карагыз әле, күрегез әле дип уйлаулардан пакландырырга тиешбез. Икенчесе ул бигрәк тә уйлардан. Кайвакыт уй-фикер ул күңелнең нинди хәлдә икәнлегенә бер ишарә кыла торган галәмәт. Әгәр дә без уй-фикерләребездә булган нәрсәләргә, уйларыбызга, фикерләребезгә игътибар итсәк, сизә алабыз күңелнең нинди халәттә икәнлегебезне. Шуңа күрә икенче этап буларак ул да инде уй-фикерләр арындырырга, яхшылык турында уйларга, әлбәттә, начар фикернең барлыкка килүен без барлыкка китерә дә алмыйбыз, яки инде китермәскә дә булдыра алмыйбыз, чөнки Аллаһы Тәгаләдән килә ул. Әмма дә ләкин без әгәр дә уйлап, фикерләп, күбрәк китаплар укып, изгелек турында уйлап, изгелекләр белән начар фикерләрне арындыра алабыз. Безне изгелеккә этәрә торган дуслар, якыннар, иптәшләр, дуслар белән генә аралашып, изгелеккә карата безнең үзгәрешебез дә булачак алаберса. Һәм шулай ук тән ягыннан да үзгәреш булырга тиеш. Әйе, кеше үзен әзерләргә тиеш. Пиямбәребез Рамазан айы алдыннан уразалар күбрәк тоткан, тәнен әзерләгән, үзенең ризыгына бик каты ихтибар биреп, Пиямбәребез алейһиссалату вассалам тырышкан, тәнен дә Рамазан ае килгәнче үк, шушы хөрмәтле, кадерле кунак килгәнче үк әзерләргә. Хәтта хәдисләрдә килә, Рамазан ае килгәнче бераз калганда уразалар тотмаска хәерлерәк, ни өчен тәнебезгә бераз җал иттереп, көч-куәт биреп. Көч-куәт җыеп, хәтта бүгенге көндә витаминнар эчсәк дә, бик күркәм, нурлы һәм файдалы безнең Рамазан аеныбызда күбрәк гыйбадәткә игътибар бирергә көч-куәт бирә торган ысуллар куллансак, бик хәерле булыр шәт иншалла. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, шушы кадерле, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән мул булган